Nokuba gye wasiiba ota okwe kandi mukama waitu Yesu asiimwe. Webare kwija kandi okakwata n'obwire okatwegaitaho omu puroguramu yaitu egi ey'eby'amagara ahabw'okuba itwena nitumanya ngu amagara nigakira amagana so waaba oine amagara n'ebindi byona nobaasa kubikwataho so webare kwija kandi okatwegaitaho mazima tuba nitukwesiimisa kandi nitukusiimira Ruhanga. Yes turi omu bwire bukuhurira ekiro kikuru kandi obutoosha. Twenda kwitsya ngu Santa ariyo naija omugabuzi naaba naaraba arabamu, eshaaha yoona yaarabamu, reero obwo twatayaho esaaho ahikire aha, obwo na twakiire omushaho waitu naaruga omu irwariro ry'amaisho, Ruharo Mission Hospital kandi Dipatimenti y'amaisho. Obumwe oshanga kutaaba kurungi hati kandi abo n'okugyenda n'okugyenda n'orikukoraho munonga, so twija hanu kwonka naabaasa kuhurira. Mbwenu tusiima Ruhanga kugira ngu nitwija hanu okushoboorora abantu ebikwataine n'amaisho gaabo. Eriisho eri nikyo kintu ekirikuyamba omuntu omu bintu byona ebi orikukora. Kikakuyamba kugira ngu obaase kubikora haza okubireeba. Haza ebintu byona ebi orikukora okwezakwo nikutwara obucweka kinaana ahari igana. Mbwenu waashanga ngu hariho okwezakwo oku kwacumbagira, nooshanga waasharuka aha migisha yaawe. Kubaasa kuba gye, kubiikwa gye. aha aha aha aha aha katimba Negative.
eki niyo negatiivu Mm. waashanga ngu omwana gw'erisho ogwo Mm. ahabw'enki Mm. ahabw'enki kw'oka obu- kw'okuba okiri muto Mm. nooba otaine mifunyanyura y'amaisho nooba otaine nju. Kwonka okutandika nookura, hati otandika kugira emifunyanyara y'aha maisho, otandika kugira enju. Eriisho naryo riri aha muntu. Akaho nikaija kaza aha mwana gw'eriisho ahabw'okuba nawe omwana gw'eriisho nigubaasa kuba gwakura. So emirundi emingi akaho nikaija ahabw'emyaka. Emyaka Mbwenu nitugamba nk'engahi?
Ah, nitugira ngu kutandikira aha myaka makumi ana. Eh, n'owaakura.
Emyaka makumi ana, ana n'etaano, n'okugarura ahaiguru. Nikatandikiriza nikatandikiriza mporampora omu myaka makumi ana, ana n'etaano, oija kuhitsya emyaka yaawe nkaaga, hati kandi otandika kwebuuza, Bishwe oryakureeta kuriya we nooha? Kurukirayo munonga kureeta akaho n'endwara eya sukaari, haza ekikugyenda kikasiisikara munonga. Ni Renzi ou twayeta omwana gw'eiriijo. Akabaho ahi karikuza. Ahabw'okuba Renzi egi neeza aha rutezyo omuntu yaaba aine sukaari, sukaari ye yaaba yaaza ahaiguru, hati ebimwe emirundi emingi tushangire ngu nitukira kweragurira. Erisho ekikushasha oza otume omwana agyenda ondetera akabazi tuteeke omu riisho. Hagya ekyabaho ndeta akabazi tuteeke omu riisho. Abamwe naija kuteekamu hariho emibazi ei turikweta steroids. Emibazi egyo neereetera omwana gw'erisho ryawe gwaza aha rutezyo kugira ngu ogumwe niguha amaani. ahabw'emibazi ei waakozesa.
Oshanga ngu emibazi yo yonka ei turikukozesa nayo neereetera omuntu yaazaabuzibwa. So ebyo nibyo, in nutshell, ebyo nibyo bintu bingi ebirikuhikira kureetera omuntu yaagira akaho omu baana, omu minyeeto, n'abantu abakuru. Kwonka nikisaamara n'okugira ngu Eky'okubanza, noobaasa kuzaarwa nakwo, eruge omu famire yaanyu, nainga shi otungye butandu nainga shi okurya. Waawa.
So naanye ndakubuuza aha especially. Eizooba buri dakiika go nigazaana. Hati ekyo kikworeka ngu. Eizooba buri dakiika go nigazaana. Hati ekyo kikworeka ngu amaisho aga tigakuhweza mbwenu ekyareetera ekyagareetera gaazaana n'okugira ngu okuhweza kukyendeire. Abamwe, na munonga omu baana ekyo nikibaho yaaba aine akaho omu maisho gombi. Reero waashanga ngu akaho kari omu riisho rimwe, nooshanga ngu ekyererezi hare omu riisho rye tirya tikyataahamu, obwongo bwa concentratinga aha riisho rimwe erikuhweza gye. Emirundi emingi na na ha n'owakuba oriiwe, hariho omukono ogukukwanguhira Waaza kuhandiika, waaza waaza waaza kuteera omupiira, wa hati oshanga ngu haine okuguru okukukwanguhira ninga shi omukono okukukwanguhira. Na n'obwongo nibucuuzinga eriisho erikuhweza gye kuba nibwo bwakonsaturaitingaho munonga. Ahabw'okuba nitugira ngu okuhweza ni sisitimu kwayo nk'oku naagigambire. Na n'okuhweza eriisho Omwana atikakuzaarwa ati, oshange otakihweza ahabw'okugira ngu hakagye ekyakinga ekiherire kutaahamu. Ni ekiturikweta amblyopia ninga shi lazy eye. Oshange eisho eriisho ryaba erinafu. Rirya ryaba active kandi eri ryaba erinafu. Ryaba erinafu. Abamwe omu baana nooza kushanga oshanga ngu naakiika omushaya. Waaba noomureeba okimutuma oshanga akiikire omushaya side emwe. Hati oyebuuze omwana ogu. Ahabw'enki natamburira orubaju rumwe? Kiba nikikworeka ngu ogu omwana sayidi emwe terikuhweza niye hati nagyendera aha sayidi endiijo.
Omushaho nyenda tuze okakye omu kahuumuro twarugayo oyongyere kutushoboorora ahari ekyo namunonga Waatwegyesa ku kireeta kandi n'oku twakubaasa kukimanya ngu noobaasa kuba oine akaho. So twarugayo tushoboororire oku twakubaasa kuraguza n'oku twakubaasa kwerinda. Oyihireho bukuru bukuru tinkumanya eki turaagikorere. Ori aha Revival TV kandi ohurikiize Revival Radio. Turi omu puroguraamu Amagara n'Okuba Gye. Omushaho ou twine n'ow'amaisho kandi ariho naatwegyesa aha kaho. Aha ndwara y'akaho ak'okukwata amaisho. Twaza kuhumuraho kakye twarugayo naija kuba naatwongyeza eby'omumaisho otarugaho.
Tihariho kintu ky'obuguzi.

Iwe ekikuru n'okumanya ka n'okukureetera puroguraamu zaitu n'abaheereza baazo. Manya Revival TV Santa Omugabuzi naaza kuba naataayaho omu puroguraamu zaitu ezi live reero agabe ebirabo nyamwingi. Iwe ekikuru waareeba Revival TV Santa Omugabuzi yaaragara omu studios, ba niiwe ow'okubanza kuteera akasimu live aha TV reero naaza kuba naakubuuza ebibuuzo bikwatiraine na puroguraamu zaitu nangwa n'abaheereza baazo. Kandi waabigarukamu gye oyehangurire ebirabo nyamwingi. Kandi nabwe nobaasa kutukuratira aha social media zaitu reero ogarukemu ebibuuzo ebyo. Abantu ba Mega Pixels Cameras, PTZ Cameras, okuhitsya aha milioni ina n'ecweka n'okweyongyerayo. Nobaasa n'okusevinga ekihikye milioni ikumi kumara ameezi ashatu. Okutandika ebiro Nobaasa n'okusevinga ekihikye milioni ikumi kumara ameezi ashatu. Okutandika ebiro makumi abiri by'okwezi okwa makumi abiri by'okwezi okwa mwenda okuhitsya ebiro makumi abiri by'okwezi okwa ikumi n'ebiri reero iwe wa fixed account okwa mwenda okuhitsya ebiro makumi abiri by'okwezi okwa ikumi n'ebiri reero iwe wa fixed account n'okubiika N'okubiika eki ky'emiliyoni itaano n'okweyongyerayo okumara ameezi ashatu, reero otaahe omu kazaano. Ky'emiliyoni itaano n'okweyongyerayo okumara ameezi ashatu, reero otaahe omu kazaano. Igura aha. Tihariho kintu ky'obuguzi bwingi nk'omuzaire kushomesa omwana we omurimo ogu abaana n'abaijukuru bariryaho. Itendekero ni rimwe ryonka, Crane Training Centre Limited Marara. The main program yu tukutrainingaho neya Hotel Management and Institutional Catering kwonka ekyo tikicuzibiire.

Nari nooti mushanju nooti ibiri kinaana na mukaaga makumi ashatu ana na ishatu.
Ku nkwenda kureeba hare omwana gwangye gw'eriisho gwekyendeeze gwa mu ki, nkyenda kugira ngu nze okushoma kandi gugaruka gwehangusya omuhango, mbaasa kugira ngu mbaase kureeba haihi kandi mbaase kureeba omwe
obwongo ngu bubaase kwega kukoresa eriiso erindi ritakuhweza gye. Nikyo nari nabugire ngu obumwe n'obumwe noshanga ngu eriiso erimwe nirihweza gye hati obwongo bugyenda aha riiso eryo bwehwa buri eryo erindi. So ku twaheza kwihamu akahwaka twamuteekamu akandi tubaasa kumushangira aha riiso eryo. Ekya kashatu noshanga ngu ku tuheza kumushemeza, Nainga shi obumwe oshange twagira ngu aa hati iwe ba nokoresa omubazi, tubanze twatekamu omubazi kugira ngu akahu aka kabe nikakura mbwenu erisho ribe niritaasa ekyererezi. Hati egyo nizo ndagurira ibiri ezirikutaana aha bantu abakuru hamwe na n'abato.
Omushaho omu dakiika emwe ahabw'okuba niinyenda tuhereze omuntu chance ateere esimu abuuze omuntu.
N'okugira ngu emirimo ei turikukora Tugikore tukurinda amaisho gaitu. Amiisho, yes. Siimu y'Omwaka y'Omwaka ogu abasha b'amaisho eberegira ngu Okunde Amaisho Gaawe, Love Your Eyes, niyo ebere siimu yaitu. Kwonka so nitugira ngu waaza kukora omurimo, kora noohonda amabaare, kora nari noovuga bodaboda, kora obe nooyotsya ebyoma, reebeka ngu oine protector. kubaasa kuturinda kurinda amaisho gaitu gakaguma gari gye tukusiima Ruhanga. Ekyakashatu, abakureetsa. mweri mukyendeeze okureesa Mm. na n'okuguma omu Bakurekyera mabara.
ekyo. Mm. Ekyakubaire kiri kirungi obirekyere kimwe ahabw'enki nikyo kuteeka aha- amagara gaawe aha rutezyo Ahabutezyo. okutunga akahu aka. Ku waakuba oine sukaari, oreebekye ngu waaza omu irwariro baaragura sukaari yaawe egye, baagikyendeeza, baagikontorooringa. Kitari ekyo noobaasa kuhuma haza kandi otungye obuzibu. Mm. Ekikushemba ekikukira munonga. Gazeko.
Bangira ngu mbe nkahaire omusaho time kabanze kakure kandi bakangira ngu omubazi the only remedy n'oku cooperatinga. Mbwenu nimbuuza Dokita as of now nindeeba problem eka eri eriisho rimu erya buryo kandi nindeeba biriya the situation is worsening. Nirihweza kwonka tirikubaasa kushoma gye. Mbwenu hati yaha? What is the way forward? Dokita naanyadivayizinga kukora ki? Yes. Webare ekibuzo kyawe Godfrey. Ekibuzo kyawe kirungi. Yes. Bye. Webare kuteera. Naiwe nobaasa kwetwarira omugisha ogu oteere esimu obuuze omushaho ekibuuzo kyawe. Namunonga especially ekikwataine nendwara eyi yatwegyesa. Yes, hallo. Halo. Yes nyabo. Amazima wangye. Oh dear yiriraho kare hariho kakye tuhurizane nyine nkoku okucweka kuhinga hakuba nobasa kusanga ngu omwana wokushomesa we nayenda kwega kushoma nokuhandiika kwonka ogu bambi omuntu mukuru emyaka nka kinaana we nayenda kureba ente ze.

Ahabw'okuba ogwo owaateera obundi ou tutaahurizaana naabaasa kugarukamu akuteerere omu naabaasa kugarukamu akuteerere omuhwera. Enamba yangye ni ziro mushanju mushanju mukaaga muhwera. Enamba yangye ni ziro mushanju mushanju mukaaga kinaana itaano kinaana itaano ikumi na ibiri ziro mushanju ikumi na ibiri ziro mushanju.

Oryooka otakaaburabura okashoberwa amaisho gaka kubuzaho okugatooza kubuzaho okugatooza za omu Ruharuro Mission Hospital kandi abashaho bari okukuhwera na za omu Ruharuro Mission Hospital kandi abashaho bari okukuhwera n'abashaho abakugu kandi baine